wena o yona a nyaka go kgonthišiša gore ke nnete o yona na satana ga bona nto ye ntsho ya tlang ka yona ngwanešo o sa no tla ka seemo sana sana sela re se tsebang sa gale o sa šomiša the same strategy to attack a gona nto e ntsho ya e creator because it's not the creator o dika a šomiša mokgono a o tlwaetseng ebile a tumileng ka ona se rena batho se re tshwenya goba re fenywa go šise Ke ntho e re e bitsang gore we are ignorance. A re kgone go lemoga goba go ba le temogo ya dilo tše le gore Satan wa di dira. Lentšu la Modimo bukeng ya Baefeso chapter 6 o e thome from verse number 10 o theoga le yona e re, Batho bešo, a re le tlhabano ya nama le madi. Ntwa ye re e lego ye a se ntwa ya ge motho a tsene ka gare ga lepatlelo goba ka gare ga ring a fune difeisi a elo ntwa ye re lwanna re lwa le ke ntwa ya semoya re lwa ke thabano ya semoya re lwa le ba laola leswiswi ba legodimo e lego matimo le goba meboya ye fofang kua lefaufaung ye e manipulator megopolo le maphelo a batho. Lebaka ka gore re be manipulated ke ka baka la gore a re kgone go lemoga se re lwang le sona. Re lwa le Satane goba mebušo ya leswiswi, and-e mebušo ye ngwanešu o ka se ke wa e fenya ge fela o se ka gare ga mmušo wa seetša. Lentšu la Modimo o le bala bukeng ya Johana, bukeng ya Johana chapter 3 o e bala from verse number 18 e re yo a atumelago Morwa, wa Modimo a ka se ke a ahlolwa, eupša yo a sa dumelego yena o šetše a ahlotše, e re ka ge a sa dumele go Morwa a le noši wa Modimo. E re kahlolo ya Modimo e tla ka tsela ka mokgwa wo, Seetša se tlile lefaseng, feela batho ba ratile leswiswi go feta sona Seetša, ka ge mediro ya bona e le ye mebe. Verse 20 e re ge motho yo a dirago tše mpe a tlhoele seetša gomme a sa e re gomme ga a tle go sona go sona seetša ka ge a sa nyeke gore mediro ya gagwe e bonwe yo a dirago tše tša nnete yena o tla seetšeng gore mediro ya gagwe e bonwe e le ye e dirilwego ka ka go theeletša Modimo ya lentšu la Modimo le tlhalosa gabotse ngwaneso go tswana o e tlhalosa ka tsela ye e re seetša se tlile bathong e fela batho bona ba kgetha leswiswi lebaka la gore ba kgethe leswiswi ke taba ya gore mediro ya bona a se e tla go kgatlha ke batho gore ke mediro ya tebe a se e le goreng ya thagafatša go motlhomong ke mediro e le goreng e išiša dihlong that is why batho ba sa dumele go tla seetšeng ka re seetšeng ba tlo ba exposed. Ngwanešu ke rata go botša mantšu wa, mmušo wa Modimo ke mmušo wa seetša, efela mmušo wa Satane ke mmušo wa leswiswi. Motho mang le mang ya tlang go Morena Jesu o tla mmušong wa seetša. Motho mang le mang ya gana Morena Jesu o gana seetša. Ka mantšu a mangwe, ngwanešu, go ra gore o nyaka leswiswi. Ka re ge o itekola, o kgona go lemoga gore ge nka ya seetšeng, dilo tša ka di yo ba pepenene. Mara re ko botše, Modimo wa rena ke Modimo wa ota, ngwanešu. A se Modimo wa go rata go kgahliša batho ka batho. Ke Modimo wa reng, Lena bohle ba le imelwang etlang go nna, gore nna ke le rwalele. E ko botše, Dibetšana tše o tšhabang go di iša go yena, ga a fihle, ge o fihla go yena, ga a di. Mose a botša batho gore ba mongwe šo o tlile, wo o be e le sebolai, e be e le sehlabani, e be e le sekatagone goba e be e leng, ee, ga a di bee bathong pepenene, o a di tšea a di embracea, a di khutiša, a fela re sepela ngwanešu, o lokologile, o e sa dira gape-gape. Ke ka mokgwa wo Morwa Modimo a berekang ka gona. Batho ba bantši re tšhaba go kile ka kwa motho mongwe a re a bolela re rena gore mose le sa ye kerekeng motho ga a bolela a re nna nka seke ka ya kerekeng ka bakela gore ge ke ya kerekeng kereke e tlo e e tlo ntahliša se le se le se ra bolela re ngwanešu morena jesu o nyaka batho ka moo ka ba etla go yena o re lena bohle ba leimelwang ntewe ke morwalo e tliša go yena a go rola yona a ra wa se nako e fela ke sa nyaka go ithabiša ka tšona ke tla re ge di ntapišitše ya ba gona ke tšhabela go morena mantšu a mangwanešu a kotsi kudu batho ba bantši ba bolela marero ko botse bokotsi bja ona bokotsi ba ona ke gore tšatši le lengwe o tla re motlhang di ntapišitše ke tla tšhabela go morena ya ba re e be le sebaka se modimo a go fileng sona sa gore o mo tsebe e sa le nako ya ba gore ga go sa tlo ba le nako ye nngwe ngwanešu wa re nako o sošobile o losa le taste ya ntho enewe ya ba gona ke mafelelo satane a go tiribulla ya ba gore go fedile ka wena batho ba bantši ngwanešeng ba mohlagare bolela ba fetile mo lefaseng nako e ile ya fiwa ba e fela ba e rejecta ba naka ba bolela ba re a sešo e ba nako lentši la modimo le tloga le tlhalosa mantšua le re nako ga re e tsebe le letšatši la gona la go boa ga morwa motho nkare ge ke bolela ka mokhathololo ye nngwe ka re nako ga re e tsebe le letšatši ga re le tsebe la go tloga ga motho lefaseng ka baka la gore modimo o dirile sephiri se se a tšea bophelo ba motho a bea gore ditokotere re a itseba taba e di tseba gore motho o tlo belegwa neng mara a e dira sephiri sa gore motho di-doctor di tsebe gore motho o tlo sepela neng o e dirile sephiri a tseba ngwaneso gore nna le wena ge re ka tseba re tlo thoma go apiosa matšatši a go phela ga rena mara a e dira gore motho a dika a tšhogile a tseba gore a ke tsebe tšatši le ke tlo sepelang ka lona go nyaka gore ke itokiše ke dule ke le gabotse le morena ngwanešu ke bolela mantšu a kere a re nyakeng morena e sa le nako jesaya o re ga e bolela o re nyakang morena e sa le nako monyakeng e sa le lebaka la go ka mmona monyakeng a sa kwiwa a sa gašiwa a sa bolelwa a sa reriwa monyakeng batho ba sa bolela ka yena ba gaša ka yena kwa polo sena ga e bolela o reng Paulus o re yena gore a ke kgathale gore ba mmolela jwang e fela ga a bolelwe ba bangwe ba mmolela ga botse ba bangwe ba mmolela gampe mara se segolo kore ge ba mmolela ba godiša leina le the mo ba mmolelang ba mo advertise ka ra dipelo tša batho a ba mmolele modimo a ke nyako o tse gore ba mmolela jwa ba bangwe ga ba kopane ba seba ka yena mara ntho e nkgatlhang ke gore ba bolela ka yena Ba bangwe ga ba bolela, ba bolela gabotse, ba mo exalta, ba re Modimo ko mobotse o re direla tše dibotse. Ga ba bolele ka yena. Se segolo se se nthakgatšang ke le Paulose ke re ge Jesu Kriste ga a bolelwe, gobane ge ba bolela ba mo advertise. Go na le dilo tše dingwe ngwanešu ga re di lemoge gore ge re di bolela re a di godiša. o tla hwetša motho a re ke yena modumedi mara a advertisa mathata a bophelo a bolela ka mathata go fetiša modimo o sa tsebe gore the more you talk the more e expandang bothata bothata bo a gola ka baka la re the more you talk o thoma go attracta le meboya ye mengwe ye e le gore e tlo thuša bothata gore bo kgone go gola ka gare ga bophelo ba gago ka mantšu a mangwe ngwaneso ke rata go bolela mantšu a gore A re ithuteng ka mehla le mabaka gone gore le ge re bolela re tsebe seo re se bolelago, gobane seo se bolelwa ngwanešu se na le maatla a go godiša goba go depressa situation ya bophelo ba gago. Ngwanešu, seetša se tlile bathong efela batho bona ba ikgethela leswiswi. Lebaka la gore ba kgethe leswiswi ke baka la mediro ya bona. Lentšu la Modimo le re ke ka baka la gore ga ba nyake gore dibe tša bona di bonagale. Mara nna ke re go wena ke re, ngwanešu, o se ke be wa tšhoga seetša se. A se seetša sa go exposa. Ke seetša sa gore wena o tlo kgone go bona lesedi la bophelo go ntše o phela. Ke seetša sa gore o kgone go bona mo o yang gona ka bophelo. Batho ba ba sepelang seetšeng ba na le nto e re bitsang gore ke kholofelo goba ke hope, ka baka la gore ba a tseba gore mo ba yang gona ba a sure ka gore ba kgona go bona seetša le lesedi la mo ba yang gona. Motho ya sepelang leswiswing ga a sure ya tsela ya e swerego. ke ka baka leo batho ba bangwe ba re bona ba sepela seetšeng mara o ba botšiša dipotšišo ba confirmela lentšu la modimo tlako ba re a gona motho yo a beng show ya gore o tlo ya legodimong goba a gona motho yo a beng show ya gore legodimo le gona re tla no bona motlhang re hwile motho yowe o e phora go e feleletša ka baka la lentšu la modimo le tloga le tlhalosa gabotse ngwana ešo gore motho mang le mang ya sepelang seetšeng motho o ba le confident because he know where he's going batho ba bantši re ba convinced ka baka la gore tsela tše re di swere gore e potsa gore ke tsona ya gore ga se tsone ngwaneso motho modumedi ya mmakgonte ke modumedi ya dumelang lentšu la modimo ka botlalo a dumela gore morena jesu o ile a tla lefaseng gomme a šwakwela batho bohle gomme ka letšatši la boraro a tsoga gomme ka tsogo ya ga ya ba gona mamohlare lokolotšo go moka a se fetše moo a tseba re ga motho a dumela yena morwa bophelo ba gage bo a fetoga o humana nto e re bitša gore ke salvation a full package ya bo modimo ka gare ga motho o tla kwa jogana wa pele a e tlhatsela o bolela mantšoa jogana wa pele chapter four from first verse number four o re bana bešo e re ke le botše lena le bana ba modimo e fela batho ba ba lefase ba le ba fentše gobane o mogolo ke wa leng ka gare ga lena go feta wa beng mo lefaseng. Ngwanešu re ko go botše mantšu a mangwe a le gore a ka go fa confident ya gore o ipsine le Modimo. Batho ba bangwe e sa le mafega e ntši le bakereki ka baka la gore a ba understand between a church and salvation. Ke ka baka le le goreng go ba botša ka bonnete le maatla a Modimo ba doubta ka baka la gore botsebotse ga ba ba ba amogela maatla ba amogetše nto re bitša gore ke kereke. Go na le batho ba e le goreng ba amogetše kereke a ba amogela Morena Jesu ka baka la gore Go amogela kereke ke go amogela whatever that you are doing. Mohlomongwe to be in that building, to register your name, mohlomongwe wa ngwadiša leina gore wena o tlo ba eh, leloko la kereke. Mara wa humana gore your name is not registered in the book of life. Ngwanešu, e re bolele taba tšeo. lentšu la modimo le tlhalosa gabotse in the book of baroma chapter uh, romans chapter 10 from verse number 9 e re baleng ke ba le re kgonthišitše taba tše re nyaka taba tše ngwanešu re di kweditsene re di kwešiše re kgone go ipshina ka tšona gore le mohlang morena jesu a etla re be le confident re tseba gore taba tše re di kwele gomme ra di amogela romans chapter 10 from verse number 9 e re Ge o bega gore Jesu ke Morena mme o dumela gore Modimo o mo tsošitše bahung, e re gomme o tla phološwa. Gobane motho o lokafatšwa ka go dumela. Lekwa o lokafatšwa ka go dumela. Tumelo ke yona e lokafatšang motho, e re gomme e re motho o lokafatšwa ka tumelo e re ka e re mola ka go bega tumelo yeo a phološwa version ye nngwe e re ge e bolela e re ge motho a ipolela ka molomo wa gagwe ebile a dumela ka gare ga pelo a bolela mantšu a re tšeso ke morena A se batho ka moka ba e bolelang jwalo. Ke ne go kwa batho ba bangwe ba re ge ba bolela ka Morena Jesu ba sa mentioning the word the name Jesus ba sa re Jesu ba re Kriste ge Kriste a kwana le tša rena ge Kriste a ka re babalela ge Kriste ya dula lelema go tša motho ebile a šie le gore Morena Jesu e re ko go tšengwaneso Kriste ke deity ke semelo sa gage Morena Jesu ke lebino, ke lebitso la gage, ke leina la gage le le filwego, re le filwego mo lefaseng, re efa ke Modimo gore ga wa tla go o tla bitšwa Jesu. Gomme rena batho ka baka la mediro ya gage, batho ba thoma gore ge ba bona ba re, Wola yena wola ke motlotšwa, ke Kriste. Bjale e re ke go botše phapanoši ngwanašo ye e le gore rena batho re a e dia. Batho re khutha ka diety go feta lentšu. Mola e le gore Bafilipi chapter 2 ga e bolela, o re leina lek la jesu kriste le beilwe ka godimo ga mai le godišitšwe ka godimo ga maina ka moka e re matolo otlhe a tla khunama gomme maleme a bolelo ka eng na ka go bitša lebitso le e seng ka go bitšwa semelo sa gago o sekebe wa tšhošetša sathane ka dite ya morena jesu e fela morena jesu o tšhaba fela leina le ka baka gore ke leina le re reng ge re le bitša E re matolo a tla khurama maleme a bolela a se taete ke lebitso ngwanaešo. Jalo go nyaka gore motho a kwešiše gore re na le semelo, re na le lebitso ke Jesu Kriste. Jesu ke lebitso, Kriste ke semelo, ke ntho a be re be motseba a tumile ka yone ke motlotšwa wa Morena, the anointed one. Jwale ge re bitša lebitso ngwanešu go ba le phetogo, mara ge re bitša deity go no swana le go explaina motho a sa kwešiše, o nyaka go mo tlhalosetša na Jesu ke mang. Jesu ke Motlotšwa wa Morena, ke Motlotšwa wa tlile lefaseng a dira dimaka a tloditšwe ke Morena. Lebitso la Jesu ke lebitso le re le neilwego ngwanešu, efela batho a re hlokomeleng re re ge re bitša lebitso re o le bitše o le kwa ebile o le kwešiša. batho ba šetše ba e beile melomong ya bona mara ba sa tsebe gore nthowe a o jwale morena jesu kriste wa goletše go nasaretha wa tšwa go nasaretha ke monasaretha morena jesu kriste wa nasaretha ngwanešu ke rata go bolela mantšu a mangwe e lego ke tla ba ke ruma molaetša wa ka letšatši la lekgono go no re seetša ka marana jesu ngwanešu e fela mang le mang ya dumelang go jesu kriste o dumetšeo sona seetša go fela mang le mang ya rejectang morana jesu o rejecta seetša a gona ka tsela yeo ka sepelang seetšeng ka shortcut ngwanešu gobane batho ba bantši re leka go nyaka go betha shortcut ya legodimo e fela a e gona morana jesu o bolela mantšu o re a gona motho ya ka go ya go tatege e se ka yena re ya ka yena re tsena ka yena re phela ka yena re bona ka yena dilo tše ka moka ke yena mo maphelong a rena ntle le yena a re na selo a re ye felo ka baka la re tsena legodimo ka morena jesu re na le kgwarano le modimo ka morena jesu lentšu la modimo le re o re boalantšhitše le modimo modimo o dirile poelano ka more wa gago re nna le wena re re ge re tlo ya go yena re tseba re tsena ka mang ka morena jesu morena jesu ke yena wa tlišitšeng poelano between monna le modimo wena le modimo e fela go mo rejecta o re rejecta poelano there is no way you can reconcile le modimo ge o sa reconcile ka morena jesu ngwanešu morena jesu gona wa phela fela batho bohle ba ba mo amogelang ba amogela sona seetša go na le nnete ye le gore mpebele e boletše ene re ka se ke ra e tšhabela ke ka baka le go na le botlhokwa ba re e bolele ke gore ge o ka se mo amogele o ka no se humane selo se modimo a se tshepišitšeng But Romans chapter, not Romans, John chapter 1 from verse number 12. O re go botlhe ba ba mo amogetšego ba dumetšego leineng la gagwe o ba nea maatla a go bitšwa bana ba modimo ba ba mo amogetšego